pasi nevanoita fun functionalism pasi navo makadiko madzimai asi ndinoda kutenda kuti mwari atipa mukana uno kuti tisangane takasimba haingakasimba energy yandanga ndiinayo last day ndiyo yanditinayo miri hongu miri inodzimba ichirwadza asi miri inogadziriswa that's why pane vamwe patinoenda kunogadziriswa miri mm-hmm. tichidzoka miri yabatana zvekare saka tinongotenda mwari nokuti dzimwe nguva mumwe munhu ungatorware nechirwere usingazivi kuti chii chikurwadza chikarega kutongooneka ukatozongokanganisa but kana chaonekwa zvikagadziriswa eh, wove munhu utano zvekare woenderera mberi nekushandira nyika tiri pano madzimai neuwandu hwedu takadai tisingakanganwi kuti takamirira zimbabwe yese zviri kutarisirwa panze apo kubva kwatiri ndakataura kuti zvakawanda zvikuru e, tiri madzimai kudai tine misha tinozviziva zvatinongoita kumisha iyoyo misha iyoyo ndo inozoti yabatanidzwa ndo inoita zimbabwe saka zimbabwe yakatimirira kutarisa kuti a ah, vanhu vaya vari kumusorosoro vari kutitungamira vachatiunzira chii saka kuungana kwataita kudai nhasi hakusi kuungana kwekutamba asi kuungana kwekuita basa tingadai tichifara nekumwa mvura asi zvatainga fani kushandira zimbabwe hatifaniri kukanganwa kuti taingei pano e, chimwe chinhu chandinoda kuti madzimai ndisimbise pakati pedu nokuti chinhu chiri important ndoda kutanga muchitaura kwakamboitika zvakaitika makore apfuura vanhu vachida kuti musangano usarambe wakabatana and ndichiri kunzwa kuti zvichiri kuitika mumaprovinces macheya woman mese muri pano nhasi please hatiregei kuramba takungoti nokuti kunovenga munhu hmm. waakungotaura kuti mai mingi vanga vachiita zvakati kana kuti vanga dai vanga vachiita vamwe vakakumbira ruregere kuti takambenge tichifuririka zvinoitika paupenyu kuti vanhu vasvika pakufuririka asi vasvika pakufuririka kudaro munhu anozoona kuti a ah, ichi chakasiri chokwadi kana munhu aona chokwadi akadzoka mochimuregerera madzimai tiri madzimai anofanira kunge aine mweya wokuregererana ngatiregerei kuramba tangoti nanga nanga nemumwe taakuda kungoti mumwe abve ini ndisare tikadaro ka mwari ariko tinonamata mwari ngatiregerei kunyamata mwari ngatirege kunyepera kunamata mwari nenzira isiriyo nokuti kana uchitya mwari tinofanira kuziva kuti mumwe wega wega pano mwari akati muviri wako itemberi yangu saka soul yatiinayo inoita kuti tibreathe tichiti ndichiri mupenyu yakaiswa matiri namwari saka kana uchitya mwari uchiona mumwe agere pasaidi pako zvakaita maisadi ndofanira kutya nokuti mwari akamusika nemufananidzo wacho akaisa mweya wake maari saka kutambudzana asikana ngatiitei kushoma mm -hmm. tisu takamirira nemusangano semadzimai saka hatidi kuti titukane tichitaurirana nyaya dzisina kumboitika handifungo chinhu chakanaka ichocho tinofanira kungove neunit of purpose yandakafamba ndichipreacha kuti there must be unit of purpose kuti tishande pamwe tibatane tisarambe takungoreverana makuru zvakasara ko zvakasara akabuda akabuda asina ndizvozvo saka ngatichienderera mberi nezviri pamberi pedu zvino tikaramba takungoti hei uyu ngakude polibroka neyogara ichingotaura zvekudisiplina vanhu chete ko rimwe basa rinoitwa nguvai rimwe basa rinoitwa nguvai polibro iripo kuti iite basa renyika kufambisira nyika mberi saka ngatirege kubhedhe napolibro nezvimwe zvinhu zvisina musoro zvatangoramba tichimutsa ndozvandati ndingoti nditaure ndisati ndatanga speech yangu

foiled attempts by reactionary forces to hijack the Revolutionary Party's democratic process. Comrades, I want to sincerely thank you all for electing me to the position of Secretary for Women's Affairs. ndinoda kutenda zvinokutenda zvikuru neururemekedzo rwamakandipa ndinokuvimbisai kuti ndichashanda nesimba rangu rose

whose successful execution will largely depend on our commitment to serve the people who voted us into power tiri kuseva vanhu tiri kushandira vanhu tinofanira kunyatsonzwisisa kuti we are here to serve the people not kuti vanhu vatiseva comrades it is a great honor when people entrust us with a role and responsibility to serve them abusing that responsibility is the greatest betrayal one can think of

It is against these targets and expectations that we are held accountable to the people. Tiri muno takagara kudai neuwani hwedu. Vanhu vakatarisira maresults kubva kwatiri. We don't want to fail the people. Vanenge vakamirira kuti zvii zvamuchauya nazvo zvamuchatigadzirira saka ndinodanira kuti tese tine zvatikagadzirira vanhu zvatichaisa pamwe chete tozoudza vanhu kuti ndo zvatikavagadzirira this is the essence of democracy i believe we constitute a winning team failure is not an option my, on my part i work hard to realize our shared vision however we should bear in mind that team spirit and teamwork are the pillars of success i'll provide the required leadership but fulfilling the promises

zvese zvatasinga uchawirirana makore apfuura titange on a new leaf tiitire vanhu zvatakavakatarisira We do not want any Judas Iscariots amongst us. I repeat, we do not want any betrayers. Takambobetreya vanhu nezvataita tiita patinanism but iye zvinhu ngatichisiyai kumashure tienderere mberi. nezvinyowani nezvitsva the future of this party and this country depends on a well managed and organized women's league sure. muzi mumama musha mukadzi vanamai women should lead and the other party wings should follow tisu tinofanira kukunda pamberi yes. as usual vamwe vese voteera mm. asi vanongoteera bedzi kana vachiona kuti ana mai sana mai vanonzi musha mukadzi vari mugwara rinokwanisa kuteera saka gwara rinofanira kuteerwa richabva matiri neunhu hwedu nezvatichaita zvichaita kuti vanhu vangoona kuti a ah,

in order for us to achieve more results for the electorate and in the process mobilize more support for zanupf hanzi kubatana ndokucharamba kwakatisanganisa tichingori pamwe chete takabatana tikasabatana we become a divided entity and zvatinoda kuachiva nokuti tiita kuti pamwe chidhonzera pamwe chidhonzera hatizokwanisi kuachiva magoals nemauobjectives edu

to the developmental process as newly elected members of the Women's League, induction and capacity development workshops will be conducted. Tinoda kuti madzimai vazodzidziswa kuti basa ravakapiwa rinorevei kuti madzimai vave neruzivo rwokunzwisisa kuti chii chavari kutarisirwa kuti vaite nokuti dzimwe nguva ukangonzi hero basa usina kutaurirwa kuti chii chaunotarisirwa kuita dzimwe nguva haizi mhosva yako unenge usingazivi hanzi munhu kana asingazive pazanupf e tinoti chii munhu ngaadzidziswe saka tichadzidzisana madzimai musatya hapana chinombotyisa musadzidzisane zvinobvumirwa kuita basa nemalanguages matatu akabvumirwa handiti tinoita nechirungu tigoita nechishona nendebele nemamwe marudzi ende marudzi mazhinji nokuti anenge amadialects eshona tinonzwisisana pakutaura saka zvakanga zvinenge zvakangonaka nokuti hapana chaunozoti chandina kunzwisisa nokuti zvese zvinenge zvichitransulatwa mulanguage yaunonzwisisa iwe

The mode of project implementation, we expect the leadership not to abuse their influence at the expense of the grassroots cadres who elected them. ndakataura ini eh, pandaifamba ndikataurira vanhu kuti tichatraya kuti tiise mari pamwe chete titsvaga vanotibatsira kuti tiite build fund yekuti tikwanise kuti vanhu vanogona kuzoenda vachi nokumbira mari iya vachikwereta vachiita maprojects avo anokwanisa kuita asi mari ichidzorerwa saka zvese izvozvo musakungoti atakagara zviri muprocess ndo zvimwe zvezvinhu zvatichakupakurirai nhasi kuti chii chatakwanisa kuita sofa sehutungamiriri hwetop 10 pane zvatakatoita zvatichakutaurirai zuva ranhasi repayment of loans should be made religiously makes the programs sustainable through revolving funds. Mazmai, this calls for honesty, and honesty is a virtue we should all cultivate amongst ourselves as leaders. hanzi tinofanira kunge tiri vanhu vanovimbika vanovimbika kana wapiwa chikwereti unofanira kuona kuti vanhu variko vapa zita rake chairo munhu wega apa paanogara nokuti vamwe vane tsika dzekunyepa mm. kana vakuzoteedzwa voshayikwa mm. hatidi kuti tizosvibisirwa zita remusangano wedu nenhuku dzakadaro kana taona kuti munhu ndo zvaanoita hatizomubatsiri zvakare nokuti apa tinenge tichida kuti vanhu vese vawane chekudya nemhuri nguva ino zvinhu zvakaoma saka sewomens league semadzimai tiri kuona zvakakodzera kuti tibatsirane kuti vanhu vaendere mberi nekurarama sekuda kwamwari sekuda kwemusingi the national executive council expected to revive the women's league national projects is expected to revive the women's league national projects among them milford farm goromonzi farm and training centers handiti muri kuzviziva kuti tine milford farm kuye eh, kwaimbonzi kumbuya nehanda takatotuma vanhu kuti vanotarisa kuti kwakamira sei saka ndozvandiri kuti hatina kugara ndiwo zvimwe zvezvimwe zvinhu zvatatiita setop ten kuti tione kuti kana tazosangana nemi tine zvekukutaurirai kuti tanga tiita basa rekutarisa mafarms atinonzi tinawo maassets ese ari kunzi ndeewomen's league takatoaona saka tichiri kugadzira kuti tofambisa to sei kuti tiashandise nokuti most of them are underutilized famu rekugoromonzi hapana tiri kuitika saka tiri kuda kuti tiite resuscitate famu iroro tiwane kuti tinoita zvatinoita kuti se women's league tiwane pundutso kubva kufamu iroro tine mba muno iri kumaubra yatiri kuda kuona kuti tingaite renovate here tiishandise kuti tigowanawo mari paimba pa iyoyo

asingataurise maningi nokuti dzimwe nguva kune vanhu vanoti akada kunopa mumwe tsono odaidza vezbc odaidza vemapepa eh, zvinoti no calculator ini ndine system yekutoona kuestimata kuti okay zvandadeedza journalist kuzibva kuzbc akauya kwandiri makilometers mangani afamba one ashandisa vehicle Veku yedu inoita depreciate in value through wear and tear nekushandiswa kwainenge ichiita. Mm. Nguva yajournalist iyoyo kuti auye kuzotora news dzisina basa dzetsono diki diki iyoyo. Mari yese iyoyo ndikaikalkuleta yapinda ndochikombeya nemari yetsono yandamudeedzera kuti auye kuzoona ndoona kuti Ah, zvina maturo dzimwe nguva tine tendency yekuabusa majournalist yes tinocomplaina kuti vanotinyora vachiita sei but isoso isusu pachedu we are also very abusive tinovadeedzera zvisakakodzera kuti zvingadzi zviri newsworth zvatinovadeedzera saka i tinoona zvakakodzera kuti nenguva yakakodzera kuti ndivadaidze paine zvinhuwo zveshuwa zvokuti ndikabatanidza mari yaashandisa nezviri kuitikawo zvangu zvinenge zviri pamusoro ndoona zvakakodzera kuti ndivareedze saka zuva ranhasi taonawo zvakakodzera kuti tivareedze ndokutiwo i think kana vakadzokerawo vakatarisa mari yavashandisa kuuya ah, nemota ten here vakomana ah, izvi zvinotongodo kunyorwa mumapepa anditika saka madzimai tine basa rekuita kana tiine basa rekuita pasina maresources hapana chinofamba saka pakufamba kwandinenge ndichiita handifambire kungofambira mahara ndichipedzawo ive neshangu dzangu nenguva yangu sekutaura kwandaita kuti time is essence handidi kuti nditambe nenguva yangu ndiye ndichifamba tichitsvaga kuti ndione kuti tine basa ratinoda kuita asi kana tisina chekufambisa dzimwe nguva tinowana zvakaoma kuti tiende kunzvimbo dzatinenge tichida kuenda tichiita basa redu saka ndakaona zvakakodzera kuti semadzimai vari kumaprovinces ma10 provinces edu ari muno muzimbabwe kuti vaite basa redu rewomens league vasina chekufambisa ah, zvinenge zvakaoma saka ndakaona chinhu chiri important chekutanga chekuti tiite madzimai empower madzimai kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo vanoda zvekufambisa saka ndakatsvaga dzimota kuti madzimai vawane kuti vafambe vaite basa ravo hachisi chinhu chekunyepa vamwe vangadai vasina kuzoona but mai vedu mamama hofa vakatodziona mota idzodzo vakanga varipo ndikati mai mahufa pane dziri kunzi tichuze ngatichuzei takachuza zvinenge zvimabhasi zvinopinda vanhu 77 saka iwe chairwoman haizi mota yekuti ushandise wega nemhuri yako kwete haizi mota yekuti ushandise nemhuri yako tiri kuda kuti kana muine basa remusangano ramunoda kuti muite musangano wedu wezanu p f yes. motakurana musasiyane muchitakurana zvakanaka muichengetedze mota iyoyo nekudira mafuta takutiwo province yochionawo kuti hamungati mangudzoka kuna mai kuti takuda petrol oh. takuda kuti motikari iseviswe aiwa muchengete midziyo iyoyo zvakanaka hatidi kuzonzwa kuti yabondeswa maaccidents anoitika ati thats why it is accident but asi tinoda kuti kana muchitsvaga anoku tyairira imota iyoyo motsvaga vatyairi vasingamwi doro vatyairi vari soba kana muchikwanisa kuzvityairira mega modriver mota dzenyu mega muchengetedze midziyo iyoyo zvakanaka saka nenguva be patient ichauya midziyo iri kuuya slowly slowly mm. but haisi kuzotora two months isati yasvika nekuti mimwe yakatouya mm. midziyo yacho midziyo zvayo isiri minyowani but midziyo zvayo iri refurbished asi zviri nani pane kunge tisina pamusoro paizvozvo ndakaenda kuchina patikamboenda nababa ndisati ndatomboziva kuti ndichange ndaa paposition yandavi 2015 2014 takaenda kuchina ah, uh, nababa kustate visit ndikaonawo vechina all women's federation ndikataura navo vakandipa mari yakati kuti vakandiofa 330,000 eh, renminb iri mari yavo inoita translate iyo to 55,000 american dollars saka vakati ivo hatikupei iri mari tinoti muzotenga zvamunoda kuno kuchina saka inini ndadzoka kuno ndakagara nevamwe pasi madzimai the top 10 ndikavaudza nyaya iyoyo ndikavati ini pfungwa yanga ndiinayo ndeyekuti regalia iri kushota mumusangano wedu vanhu vari kuda mbatya dzekupfeka dzeregalia iri yemusangano saka ndikati ini ndakushandisa 55000 iya yese kuti tigadzirirwe matiraidi emusangano

to write a letter inviting vanhu vacho kuti vauye kuzotraina madzimai saka tichatora madzimai vakati patakaenda futi kustate visit kuindonesia ndakanomita nemaofficials eko indonesia madzimai ndikavataurira kuti imimi mapa mberi mberi nenyaya food processing tinorima zvakawanda mafruits mavegetables nezvimwe zvakadaro zvinoora saka tikuda kuti mutidzidzise kuprocessa zvinhu kuti tigozozvidya kana tikazviomesa kana tikazviita can saka vakati vachauya and mufunge zvenyu equipment yacho inodiwa kuprocessa food tu equipment tudiki diki twokuti vakakontigira sample vanhu vedu tinoziva kuti tine vana vanogona stere kuita zvinhu vanogona kuzoita reproduce tuequipment itwotwo vachitozotuita modify kuti madzimai tiwane chiuviri kwatinenge tiri tisarasi zvatinenge tarima tarima tabadikita zvinhu zvoora nekuti hatina zvokuita toda kuti zvinhu zvese zviitwe process saka imwe project yandakatarisana nayo iyoyo and tichitarisana also nezim asset saka tiri kutoitawo implement zviri pai zviri muzim asset handiitika zvakanzi zim asset haizi kumirira hurumende chete but munhu wese must be part of

Women have the capacity to make the quota system a reality. Apa ah, tichitaura kuti madzimai dzimwe nguva we are our own worst enemies. Nokuti kana zvanzi mudzimai candidate uyo kana kuti pamaprimaries hatidi kusapota mudzimai tinoshata sapota munhu wemurume saka iko zvino muchiona kupariamendi mwoyo wangu unorwadza kuti out of masisi mangani 210 tine 15 mamps chese it is cause for concern madzimai tinofanira kuti tisapotane and chimwe chinhu also chandiri kuti andakati chataitaura nezuro patikamiita as the top 10 takataurirana kuti ngatiregei kuti kana tikaona vakafunda tovaita shani nokuti vanotiitira basa vanonzwisisa zvimwe zvinhu zvatisingazwisisi nokuti ruzivo dzimwe nguva ruzivo rwedu rwuri pakasiyana ivowo nekuwana kwavakaita fundo kune maloya madokta we can work with but isusu tisi tinovadzinga nemaitiro edu tichivaratidza kuti hatidi kushanda nemi nokuti mune ruzivo rwakapfuura rwedu hatidi kuti tive nepfungwa yakadaro asi nandizvinzwisisei nokuti isusu madzimai tisu tinomiramira kuti vana vaende kuchikoro tinomiramira tichiudza mwana kana ini mai ndisina kuwana chikoro ndinoudza mwana kuti mwanangu inini handidi kuti uite seni nokuti ndakashaya kudzidza ndashaya kudzidza huona zvahandikwanisi kuita zvakawanda nekunzwisisa zvinenge zvichiitika asi munhu mwana ukaenda kwanomudzidzisa and tipakaitwa emphasis yekudzidzisa the girl child vadzidza kudaro tisu zvekare toti aiwa hatichakudai nokuti munotivhairira makadzidza handina kumboona munhu anovhaira akadzidza ini handina kumboona zvakadaro saka tinoda kuti tisapotane tiende kune matechnocrats panze apo tivaudze kuti kuzanupf tinokudai kana